En nonved dekvet kantved ez eus aloubadeg o bras kaset a-benn get ar Vikinged, ar Sarizined pe maregerion hungariat e reter Europa. Un tekadenn homañ a sav ur gevreduder nevez, ar gevreduder feodel pe larrotveüe a c'hall d'ar reier. En nonved kantved, un aloubadeg o Viking pe Normaned, a ya da wanaat an impalaeriezh, hini ar Garlot da skouer, get Karl-Veur. Ha mont a ra da dleud an impalaeriezh-se. Ne red Chechen ar Roueed gwarezañ an aotronienn hag ar re-se, a-benn en em zifenn, a ya da sevel Kastell-au-Crin, pe, ent-arall, en em strollaen get aotrounion arall evit en em zifenn euit. Get lid ar Roazhoniezh e teu an aotrou da vout gwaz d'un aotrou arall. Niverus-tre eo deveriour ar gwaz e-keñver an aotrou. Ret eo roiñ kuzul, skoazell-brezel, evit darvoudoù resis, ha da skouer pa vez taget kastell an aotrou, ret eo sikour anezhañ hag ivez Ret eo roiñ neuze ur skoazell argant ha pa vez dimezet merc'h un aotrou ret eo roiñ neuze moneiz hag ivez paeañ kuit mab un aotrou d'ar groaziadeg ret eo roiñ neuze argant. En eskemm e ret d'an aotrou gober àr-dro he waz hag evit se e fizier dezhoñ Un dalc'h. Ar feodeller pe ar radalc'hier eo al liamm bras etre an aotrounien hag ar wizion. Chom a ra roue aotrou an holl, ma eta un aotrounien vras galloudusoc'h galloudusañ. Enoran Sarabia-an-Jeun eta un dinastier nevez, hini ar Gabeted, e chemer plas hini ar Garlot aet da geut. Dont out a ra an dinastier-mañ, ar Gapeted, E Huon-Capet, dilennet Roy-France get aotronion e Norant, Serbia-Unan. D'ar mare-se e goan-tre gallout a roe hag a-benn ar fin ar rouantelezh Frañs a zo mestroniet get aotrenien vras ha galloudus. Pa sellomp mat war ar gartenn, ar roue a-benn ar fin a zo mestr nemet war douaroù a zo dezhañ tro-dro Pariz, Orléans. Hag emañ anvet domani ar roue. Bevinañ a ra ar sistem feodel gallout ar roue a-benn ar fin. Adal an daouzekvet kantved, ar roueed Frañs a ya a-benn ar fin da krañ touralout, dreist-holl a-benn bevennañ galloudoù un aotronienn vras. Met penaos o deus graet se? Deut-tañ ar roue Frañs eo un aotrou nemetañ. Eh ouais. Sakret en iliz-veur Reims. Reseven a ra ar roue un eoul sakr, ur gurunenn hag holl arouezioù arall he c'halloud. Hag oc'hpenn he c'halloud a zo e ton un doue, setu ar per a ro dezhoñ evel-just ul lorc'h bras. Met ar sakr n'eo ket trawalc'h evit meistrourien an aotrounien. Ledanat a ra ar Gapeted o domani royal dre prenaén douaraoù pe dre zimeañ ivez en ur vrezeliañ a-enep d'an aotrounien hag evit achuaén ur moaien arall eo diberennaén douaraoù zo. Ar royata a glask ivez brasañ tobelli. e c'houlenn digeut un aotrounenn touagn feal dezhi. A wirion e oa cheut aes lakaomp dost-dor ur roue en deus da c'houlenn digeut un aotrou bras hag a zo ivez c'hwi bout feal dezhoñ, donc de le rede boud, gwazh, d'ar roue gall. Kemeront skouer Jean Santerre, yon e aotrou bras e Frañs, yon oa douarav e Nakiten, Lacombe, hag àrlerc'h un emgann Bouvines, ar roue Frañs, Fulup da Aogust, trec'h, yon eus goulennet dieut ar roue-mañ, donc Jean Santerre,

hag all a ya da vrezeliaén etre mil tri c'hant serr ha tregont ha mil piar c'hant tri hanter-kant e-pad ar brezel kantved ar Pêr a ya da vrasaat domani ar roue. Adal Fulip Aogust eo e timeret ar pleg get ar rueud da vout dreist-holl e Pariz en ho palez savet war un enez ar Cité. Dont a ra Pariz da vout kêr-benn ar rouantelezh. Tamm-ha-tamm eo krouet ur stad modern gant ur velestradurezh e servij ar c'hontener. A-benn mestroniañ un domani muioc'h-mui bras e rank ar roue eeuiñ kaout er proviñsoù ur velestradurezh. Envel a ra Beliot e norzh ha Seine-et-Chalotte er Creveté. Ar re-se o deus tri c'harr disheñvel. Tri c'harg a zo get ar senechal pe ar beli, sevel un arme, sevel un taosav hag ivez roiñ ar justis. Adal lwez nav, un trizekvet kantved, ar roueed a lak dre-ret da implijoù moneiz er rouantelezh Reims. Al lezennaoù ivez zo lakaet da vout doujet, anvet int ordonnances ar roue. Dont a ra a-benn ivez ar roue de kaout un arme-pad. Setu, etre an dekvet hag ar pemzekvet kantved, ar Gabeted hag ar re Valois o-deus urgaout kreñvoc'h war an domani meret Gwilor. Evit divizañ kadarnded ha kreñvded galloud ar roue a-drugarez d'ur galloud sakr d'un domani royal brasoc'h, aotrouien feal dezhoñ.